Walk, walk, walk, walk in the light of God. My brother, walk, walk, walk, walk, walk in the light of God.
bomme le bontate bahlankana le barwetsana ke tla hape moso wa letsatsi la kasheno ke ho fitlhella kae le kae moo ka tswang o le teng e le morutisolo wa gago wa ka metlha ke re ntumelele ke go dumedise motho wa modimo ke go dumedisa lebitsong le le maatla la mmoloki le mopholosi e le jesu kreste na le wena re tla re kopana gape ke tswa ke le mo kerekeng ya banturuform church of south africa re tla re theola ditaba tsa legodimo mo nna le wena ke batlang re tseya leeto mmogo o ka tswa o etsa mosebetsi o rileng ka gare go lelapa la gago ke batla nna le wena re re modimo re re modimo o santse o le modimo wa rona re tshepetse mo go wena ebile re llela mo go wena ntumelele ke re motho wa modimo mo teng lentswe la modimo mo go johanne le tlhalosa gore lefatshe le tlhoile badumedi re iphitlhela re le mo pitlaganong e kgolo empa modimo wa rona ena re ntse re na le tshepo mo go yena e tlo nna le wena pele re tshimolola ditaba tsa letsatsi la kasheno re kope modimo ka thapelo a re rapele re phahamisetsa matlho a rona dithabeng moo thuso ya rona e tswang teng thuso ya rona e tswa kae

wa re fitlhisa selemong sa 2021 ke ka mogau le lerato le lereko la gago re ileng ra bona 2021 modimo ya lokileng re ya o leboga re re o ya halalela o ya halalela ga gona ya tshwanang le wena ka kgalaletso modimo o re etseditse tse ngata modimo Re feta ka gare go malwetse, re feta ka gare go dikotsi, empa wena Modimo wa rona wa nna thuso mo ba ba batlang sefatlhogo sa gago wa nna botshabelo mo ba ba tshabelang mo go wena wa nna mopholosi mo ba ba batlang pholoso ya gago le moso wa letsatsi le ke sentsene ke bua bophelo over tlhogo tso tsotlhe modimo tse di tla tsenang le rona ka gare go tshebeletso eno ke re moya wa modimo o phelang a o ke o theoge boša mo 2021 o nne ona o o re rutang taba tse tshwanegileng tsa lentswe la gago modimo ya lokileng ka lebaka la morena jesu ke ema kgatlhanong le mewa yo yotlhe e ka re sitisang

bomme le bontate ba ena le dikgaitsadi mo re ka tswang re le teng na le wena motho wa modimo re iphitlhela re le mo tlalelong e kgolo ga 2021 e tsena empa rona re le boemong ba kereke re rata re tlisa mantswe a tshepo mantswe a a phedisang motho yo kwa teng ke rata ke le raya ke re modimo wa rona o a tshepagala modimo wa rona o na le maatla lentswe la gage ga re le ka le dumela ra le kuka ka tumelo ra amogela ditaba tsa legodimo ka moo legodimo le le folosang lentswe la ona modimo wa rona a ka nna le boutlwelo botlhoko mo go rona ka go iponagatsa le go atamela lebitso la gage ka poifo le tshabo ya lentswe la modimo dumelele ke re motho wa modimo nna le wena ga re tla re tlile go thaola ditaba tsa legodimo re tlile go bala testamenteng e ntšha re tlile go tseya dibuka e le dibuka tse pedi buka ya pele e re e tseyang e tla ba buka ya bafilipi kgaolo ya boraro re tseya temana ya lesome le metso e meraro re emise mo temaneng ya lesome le metso e mene

john chapter 15 yona re tlilo go bala verse 5 john chapter 15 yona re tlilo go bala fela verse 5 ga o bone buka ya rona ya pele e leng buka ya bafilipi chapter 3 verse 13 e balega ka mokgwa bagaetsho nna ga ke ikanye gore ke setse ke tshwere mme selo se le sengwe ke a se dira ke se ke lebala dilo tse di kwa morago ke gakgamalela tse di kwa pele ke sianna bokhutlo tswa tshiano ke tabogela sekgele sa pitso ya legodimo ya modimo mo go keresete jesu lentswe la rona la bobedi buka ya johanne chapter 15 yona re bala verse 5 fela ga o bone verse 5 e balega ka mokgwa ke nna setlhare sa moweine lona le dikala yo nnang mo go nna le nna ke le mo go yena o ungwa maungo a mantsi gonne kwa ntle ga me ga lo kake lwa dira sepe amen leo ke lentswe la modimo e ka modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa a re rapele re lebogele lentswe la modimo modimo ya maatla otlhe ntate wa morena wa rona jesu kreste lentswe la gago le tlhalositswe lentswe la gago le badilwe papa ya maatla otlhe re santse ne re le badile ka tsela ena re fe maatla a go le tlhalosa moya o halalelang e be ona o o re thusang go tlhalosa ditaba tsa gago papa ka lebitso le le maatla la mmoloki jesu tutubolla tsebe ya mang le mang modimo ya emetseng go utlwa lentswe le e moo re go sitetseng teng modimo re tshwarele dibe tsa rona re hloka sefahlego sa gago re tlhoka maatla a gago re santsene re tsena mo 2021 re kopela gore e be wena o tsamayang le rona e be wena o re tataisang Papa ya matla otlhe ditaba tsa gago tsa legodimo ga di tla di tlile go theoga modimo ya matla otlhe e be tsona tse di tsosang motho yo o kwa teng e be tsona tse di re rutang re kopa tsena tsotlhe modimo re tshepa lebitso le le maatla la mmoloki jesu ya bakwang le go rena ka o sa feleng amen bomme le bontate ba yena le dikgaitsadi re tla gape selemong sa 2021 mo ke tlang ke kopana le wena re tla re theola ditaba tsa legodimo ntumelele ke re nna le wena re iphitlhela re kopana le mantswe mantswe a a tlang a re kuka mo magaeng a rona a re kuka le go tsosa motho yo o kwa teng lekwalo la rona la pele leo re le badileng re kopana le motlhanka wa modimo moapostolo paulose a kwalla phuthego ya bafilipi mo e leng gore o ba tlisetsa mantswe a gore ba seke ba latlhela toulo ba seke ba losa tshepo ba seke ba latlha morena jesu lentswe mo nna le wena re badileng teng paulose mo a buang le batho ba mo teng o ba etsetsa sekai ka yena gore bagaetsho nna ga ke ikane gore ke setse ke tshwerwe ga ga ke latlhele toulo mo bophelong mo ke tshelang teng a re bayena lentswe le ke ileng ka le amogela ke santsene ke le moetsa dibio motsho e santsene e le lona paulose o re mo go bona nna ke santsene ke lebeletse thuso le tshwarelo e e tswang kwa go morena jesu o re mo ditemaneng tse nna le wena re di badileng mo go verse 13 a re bagaetsho na ga ke ikanye gore ke tshwerwe mme selo se le sengwe ke a se dira ke lebelela dintho tse di kwa pele ke lebala tse di kwa morago bothata ba taba ke bona batho ba neng a tsamaya le bone ba ne ba lebelela ko ba tswang teng ba sa lebelele ko ba yang teng na le wena ga re lebelela 2020 re iphitlhela e le gore ga re lebelela 2020 ne e sa re tshwarela tse pila ne e sa re tshwarela tse di monate empa nna le wena re tsena mo 2021 re tlamegile gore re tshwane le paulose re gakgamalele tse di kwa pele re lebelele dintho tse di kwa pele lentswe ga a ba rotloetsa a re ke lebala dintho tse di kwa morago ke gakgamalela tse di kwa pele empa mantswe a ke a ratang ke a a re ke sianna bokhutlo jwa tshiano jwa legodimo ke tabogela sekgele sa pitso ya legodimo mo go keresete jesu nna le wena re tlamegile maemo a le mabe jwang kapa jwang nna le wena re tshwanetse re itse modimo jwale ka mopholosi nna le wena re tshwanegile re itse modimo wa rona e le ena setshabelo sa rona re tlamegile gore re itse gore thuso re e lopa mo modimong maatla re a bitsetsa mo modimong paulose ga a ba rotloetsa gore setšhaba sa modimo ga ke latlhele toulo ebile ga ke nyeme moko

empa ga re ke ra lebelela tse di ileng di a re tshwara le go tshwara maphelo a rona re ka losa focus mo go lebeleleng lentswe la modimo le go tshepa modimo wa rona lentswe ke le le reng ke lebala tse di kwa morago tse ke ileng ka feta mo go tsona tseo ke ileng ka di experiencer ka ka ke lebelela tse tse tse di kwa pele tse di tla tlang di ntswela mo- molemo gobane nna le wena ga ga re ka tadima mo re neng re tshela re le naga yo yotlhe re iphitlhetse e le gore covid e amile maphelo a rona ka tsela e e leng gore ga ra- ga ya rata ke batho ba botlhe empa jwale ka monna wa modimo ke rata ke tlisa mantswe a tshepo a gore modimo yena e santse e le modimo modimo yena o santsene a tshepagala ke batla gore nna le wena re etse motlhodithero ka mantswe a re re go batla modimo go batla modimo ka pelo ya nnete bayana ke kgale re ntse re le ka gare go dikereke re rapela modimo wa rona empa re sa focuse le go lwela tse di kwa pele ke batla nna le wena re re a re batleng modimo wa rona a re gakgamaleleng pitso ya lehodimo a re gakamaleleng ntwa ya lehodimo nna le wena nama tsa rona di ka ba bokoa jang kapa jang nama tsa rona di ka ama ke malwetse nama tsa rona di ka tshwenyega ga bohloko empa moya empa moya o tlhoka go kgora moya o o batla legodimo moya o o lebeletse thuso mo modimong ga nna le wena re ka lebelela legodimo ra etsa paulose ra mo ekisa ra re ga re ikane gore ke bokhutlo ba maphelo a rona covid-19 e ka e ba teng kgotsa ya seke ya ba teng rona re gakgamalela tse di kwa pele rona re lebelela pitso ya legodimo rona re lebelela thuso mo go keresete jesu e re lentswe la modimo a re lebeleleng tse di kwa pele re lebaleng tse di kwa morago gobane ga re ka lebelela tse di kwa morago tseo di entseng ke rona ke tse ngata re ile ra tsamaya re leofa re ile ra tsamaya re senyetsa batho re ile ra tsamaya re khupisa batho re ile ra tsamaya re lwana le batho re ile ra tsamaya re roga batho re ile ra tsamaya re lwantsha malapa re lwantsha le dikereke empa lentswe ke le le reng lebelela tse di kwa pele gakgamalla legodimo lwela tshiano o kgone gore o fenye sekgele sa gago paulosi ena o re nna ga ke latlhe letoulo le ga ba bangata ba ka mphitshela pele empa le nna ke nyaka go fitlha ko moleng wa tlholo gore le nna ke fumane sekgele sa me ke ka tla ke tsamaya staraga ba bangwe ba taboga golo a kere nako nngwe o bona batho ba ba gaufi le wena ba tsweletse o bona batho ba ba leng gaufi le wena ba atlegile ka mesebetsi o bona batho ba ba leng gaufi le wena di-business tsa bona di tswelela sentle empa wena moo teng o sokola ga botlhoko paulosi a re ee nna ga ke ikanye gore ke tshwere ke lebelela puso le sekgele sa legodimo ke batla go fitlha gore le nna ke fumane mokgata wa tlholo le nna ke fumane sekgele sa gore ke ile ka tsenna reise le rona mo re leng teng re iphitlhela e le gore botshelo ba rona re ya bombatha empa ga re tlamelo re fitlhe re amogetse keresete jesu ba bangwe ba mo tlogela mo tseleng ba bangwe ba nyemisa ke dintho tse ngata moko ga ba sana taba le modimo ba loser focus mo modimong ke ka moo ke reng a re batle modimo re mo ngaparele re lebelele tshiano ya sethele sa rona re lebelele go fumana motheka wa tlholo o re o fumanang mo go keresete jesu paulose a re nna ke tabogela sekgele sa pitso ya legodimo mo go keresete jesu ke tabogela sekgele sa pitso ya legodimo mo go keresete jesu ke motho ya sa losang focuse ya lebeletse maatla le thuso mo modimong le ka moo ke reng go batla modimo a re lebeleleng maatla a batho ba ba batlang modimo go batla modimo ka nnete re mmitse ka nnete re mo kope thuso ka nnete gore mo reiseng ya rona he re yang re tsenela gore re fitlhe bophelong gore re fitlhe ka kwa ga bophelo re ntse re aparetse kgotsa re ngaparetse morena jesu re seke ra loser focus batla modimo wa gago mo ngaparele o mo tshware o tsamaye le yena gore o kgone go fumana moqhaka wa tlolo paulose a re nna ga ke latlhe letoulo ke lebelela tse di kwa pele ke gatlhamalela tse di kwa pele ke batla go bona ke feditse race ya game re ba bangata ba rileng ra tsamaya re re wa mewa ba bangwe ba rona ba tsene e le ditho tse kgolo tsa kereke ba na le mafolofolo a magolo ba rapela le go rorisa modimo wa rona ka jeno ga ba sana taba le modimo ba itlhokomolositse ena ba bangwe ba rona ne ba re ga ba bua le efangedi ya modimo o utlo ka re magodimo a ka bulega o tsene gobane ba ne ba bua efangedi e phelang empa ba ile ba latlha modimo mo tseleng ba lebala leeto le ba le tsereng la gore ba tshwanetse ba fitlhe ba fitlhe ko tlholong ba mo latlha ba santse ba le monameng ba bangwe ba rona ba ne ba le dibini tse tlhwatlhwa ka gare go kereke ya rona ka jeno ga ba sa na taba moya ogo o wele ga o sa le teng ka gare go dikereke ebile le ga dipina tsa dikgalaletso di bina ga ba sana taba le modimo ba ikgatolositse ena ba lositse feukase paulose a re batlang modimo lebelela tse di kwa pele sianla bokhutlo ba pitso ya legodimo re tsena mo ngwageng wa 2021 re iphitlhela gape re le mo sepitleng se segolo mo ba ba losang focus ga ba sa tsaya modimo wa rona ga ba sa mo tsaya serious empa paulose a re bagaetsho nna ga ka itlhoboga ke lebeleletse tse di kwa pele ke gakgamalela mo lebelo la ka leo ke tsenang mo go lona ke sianna for pitso ya legodimo a nna le wena re tseye botlhale bo paulose a re bolelelang ka bona gore re seke ra ikaya jwale ka batho bao re tshwereng re seke ra ikaya jwale ka batho ba re setlheleng re na le motho o re ka llelang mo go yena paulose jwale ka ga e ne e le moetsa dibe yo motsho ga dintho di simolola di nna boima ba ba neng a ba rerela efangedi ba simolola ba nyatsa lentswe la modimo ena wa ba kgothatsa a re batho ba modimo nako e santse e le teng bophelo bo santse bo le monameng nna ke le moapostolo paulose ke le bolelela ka nna ke re ga ka itlhoboga ke santse ke le monameng le wena ga ke batle gore o itlhoboge o santse o le monameng o bone bophelo ka tsela e nngwe o ka tare bophelo ga ba go tshwarela sepe o kry-a o nyatsatsa bophelo o kry-a o sena tshepo o tenegela bophelo ba gago o fumane o palela le ko go ithata ka lebaka la gore o latlhela toulo lentswe lere o seke wa itlhoboga mo o leng teng ba ka modimo tabogela sekgele sa gago sa pitso ya legodimo mo go keresete jesu lebala tse di kwa morago tse di ileng di a o e etsagalela le tseo wena o ileng wa di etsa ga tlhomalela tse di kwa pele tseya sekgele sa gago lwela go phunyeletsa bantsi ba rona ba tlebe ba etsa di-resolution-e tse ngata-ngata selemo le selemo ga ngwaga o simolola batho ba etsa di-resolution empa ga ba le mo leetong ba lebala di-resolutions tsa bona ba phela bophelo bo bo boatla gape ba phela maphelo a a sa batlegeng empa lentswe ke le le reng focasa o lebeletse di kwa pele tseo di tla go tswelang molemo o lebelele sekgele sa gago sa pitso ya legodimo paulose mo ditemaneng tse di kwa tlase tse e leng gore nna le wena garadibala o bol- o tlhalosa gore rona re- re re fumana mopholosi e leng jesu kreste verse 20 e re sa e balang e re mme rona legae la rona le kwa magodimong re bile re lebeletse mopholosi go boa teng e bong jesu keresete ke a e bueletsa verse 20 e re sa e balang e re mme rona legae la rona le kwa magodimong re bile re lebeletse mopholosi go boa teng e bong morena wa rona jesu kreste ga gona ka tsela e nngwe mo go bo botlhe ba ba tshepela modimo re tlamega gore re lepelele legodimo re batle morena jesu re batle thuso mo go yena gobane ba re mopholosi o tla tswa a le legodimong Paulosi le yena o re sekgele sa se siannang ke sekgele sa pitso ya legodimo ga gona ko re ka tshabelang teng ga e se gore re tshabele ko go morena jesu ke ka moo ke reng batlang modimo mo 2021 re tsamaye le yena mo 2021 gobane mopholosi yo o tswa a le ko legodimong ko nna le wena re tsiyannang bophelo ba rona mopholosi yo ke keresete jesu o e leng gore sekgele se se e leng gore re a se tlabogela motlhakao o o tlamegile gore re o fe ke yena gore motho yo o kwa teng a kgone go fumana bophelo gore motho yo o kwa teng a kgone gore a phele ba re mopholosi yo yo e leng keresete jesu ke yena ya tla tlang go tla go thusa nna le wena ga re tsamaya mo lefatsheng le re tsamaya re itebala re losa focus re lebelela tse re di sentseng ko morago re lebelela le tse di kwa tse tse e leng gore lefatshe le ile la re etsetsa tsona ra lebala modimo wa rona re tlile go losa gagolo gobane mopholosi o kwa pele ko re gakgamaletseng teng gobane mopholosi o ko re tlamegile re kry motlhaka wa rona wa tlholo teng a yena a nna le wena dintho ke tse ngata tse e le gore re ka ditadima mo maphelong a rona di ka tswa di entse ke rona diphoso tse ba bang ba ka tswa ba re etseditse diphoso empa lentswe la modimo kasheno beke ya mathomo ya ngwaga tlisa mantswe a magolo a tla modimo o gakgamaletse dikwapele a tlarela modimo ya ka beitshene ya gago o tsamaye le yena gore o kgone gore o fitlhe mo mokgakeng wa tlolo o kgone gore o fitlhe o fumane tlholo ya gago tseo tse dingata di re tshwenyang re ka kgona go wina ga re batla sefatlhego sa modimo tseo tse ngata tseo e leng gore di re tshwenya le malapa a rona ga re ka seke ra loser focus ra lebelela legodimo ra batla sefatlhego sa modimo modimo a ka re etsa ka mogau le gore re kgone gore re tlhole mo go tso tsotlhe tseo di re etsagalang motho wa modimo lentswe la modimo ga le etse phoso mo go batho bo botlhe ba ba le amogelang ba le dumela ka pelo ke santsene ke dumelana le mantswe a paulos a a tsosang motho yo o kwa teng re ne re itlhobogile re bona re latlhegelela ke metswalle ya rona re ne re itlhobogile re bona batsadi ba rona ba re sia re ne re itlhobogile re bona bolwetse ba corona bo bolaya lefatshe gagolo re ne re itlhobogile re bona batho ba lusa mesebetsi re ne re itlhobogile empa lentswe la modimo le khutha le tla mo go rona gape le re re seke ra nyema moko ra re re tshwere re seke ra nyema moko ra re ke bokhutlo ba bophelo ba rona paulosi o re lebala tsotlhe tse di kwa morago lebelela tse di kwa pele lwela tshiano ya legodimo re rapele modimo wa rona re mo batlhe re mo tshware re tsamaye le yena maimeng ka re go malapa a rona modimo wa rona re tsamaise gobane sathane o fologile o dubaduba malapa a rona o tlhakatlhakanya balekane modimo wa rona re mo kope tsamaya le rona modimo go ya re fitlhelela mothata wa tlolo re mo kope modimo ka re mesebetsi ya rona ya matsogo re ile ra tsamaya re e loser ba bangwe ba bona ba irile kry-ile di-retrenchment ba bangwe ba bona ba kobilwe ga botlhoko empa re seka ra loser focus re kope modimo re matle tsamaya le rona o be se sireletso mo go rona re kgone re fitlhe mo motlhakeng wa tlolo re kgone gore re fitlhe re ntse re na le modimo gare o dikereke re iphitlhela e le gore distructure le dikereke di a lwana empa modimo wa rona re santsene re tloga go le jalo re ya o kopa tsamaya le rona re rute ke wena ka lentswe la gago re rutle ke wena tabeng tsotlhe tse lokileng rona botswe go tsene bowena go age bowena modimo ya lokileng re nne re mmeile mopele ga o ke wa tadima e magaeng mo re tshelang o iphitlhela e le gore o ile wa losa focus ka lebaka la gore o palela ko ya kerekeng baagisane ba o tsaya gampe ka lebaka la gore wa ba lwantsha ga o feta ka phuka tsago tsa thuto ba o bona o le motho ya nyatsegileng tsamaya o etse khotso le bona o etse boagisani bo botle boikgogomoso bo bo mogorong re bo latlhele ko thoko batla modimo tsamaya le yena e be yena tshireletso mo leetlong la 2021 o kgone go fitlha mo mokgakeng wa tlholo ba bangwe ba batho re iphitlhela e le gore ke re e ne e le ditokologo tse phelang tse mafolofolo ka gare go ditshebeletso tsa kereke ka jeno ga o ka ba tadima ga e sa le batho ba ba batlang lebitso la modimo gobane ba ile ba losa focus ga ke batle gore mo wena mobantu yo motle mo wena ngwane wetsho mme le kgaitsadi mo ba ba amogela lentswe e re lose focus ya gore re batle modimo re seke ra tsamaya ra shiana race e ya 2021 re sena modimo lentswe la rona lentswe la bobedi ke lentswe la johanne moo morena jesu a etsetsang barutwa ba gage a ba tshwantshana ka setlhare sa moveine le dikala tsa teng mantswe ke tsere fela temana e le nngwe mogo temana e ke e tsereng ke mo e leng gore keresete ka sebele sa gage o bolelela batho a re ena ke setlhare sa a tshwanetse ke batla gore ke a tlise mo morena jesu ga a botsa barutwa ba gage o re mo go yena ke setlhare ga re bona ke dikala tse e le gore di tshwanetse di ungwe maungo a mangata empa dikala tse tse di leng mo go keresete di tshepisiwa gore le tla ungwa thata tse e leng gore ga di mo go keresete ba re ga di no go ungwa ditemana tse dingwe di tlhalosa gore ga le ungwa ga di kalata di sa ungwe di a kgatiwa di a tloswa gobane ga di na mosebetsi ga di na mosola wa gore go reng di le mo setlhareng se ba re di a kgaola empa ga di kalana tse phelang di ntsha maungo ba re tseo tsona ke tseo di tlhokomelwang tseo tsona ke tseo di fumanang maungo a matle nna le wena kajeno le re bua ka tshiano ya legodimo re bua ka go batla modimo re bua ka sekgele se re se fumanang mo go keresete jesu lentswe le tlhalosa gore boterana jesu ka sebele sa gae a re ena ke setlhare rona re dikala se potso ke gore wena o lekala le tswang o lekala le se le la loser focus la palela ke go yengwa la rengwa mo setlhareng kgotsa o lekala le batlang go phela le ntshe maungo a bophelo o lekala le e leng gore le tla tlisa bophelo maphelong a batho batho ba tla ja ka wena batho ba tla phela ka wena o tla re ga o bua wa bua khotso ga o rera wa rera khotso ga o rapela wa rapella lefatshe ga o tso tsotlhe tse o di etsang ya ba maungo a matle mo lefatsheng mo re tshelang teng morena jesu o re dikalana tse di leng mo go nna di tla ungwa maungo a matle empa tse e leng gore ga di na mosola di ile go kgatwa temana ga o e bala yo yotlhe ya mo 15 e re ebile tse kgatilweng ka lebaka la gore ga di na mosebetsi di a tsewa re etsa dikgong ka tsona re a di chesa re a di besa a na le wena o nyako ipona o ile diheleng o ile go cheswa na a na le wena o nyako bona o latlhetswe mo mollong o mogolo ka lebaka la gore o nnile kala e sena mosebetsi o nnile kala e tlisang tlhakatlhakano o nnile kala e senang taba le modimo na wena o batla go ba kala e jwang lentswe ke le le reng ba ba leng mo go nna ke le setlhare sa mobeiye ba re maungo a ona a ka ba matle maungo a ona a tla ba a batho ba ratang a nna le wena re tle mo go jesu re batle jesu re itshwarelle mo setlhareng se re be dikala tse lokileng mo selemong sa 2021 re tsamaye le modimo mo re tsamayang teng modimo wa rona o tla etsa gore nna le wena re ungwe gagolo ga re ka seke ra losa focus phrase ya bofelo e ke e ratang e e leng kwa tlase e re gonne kwa ntle ga me ga le kake la dira sepe re ne re re re ditleba re re ra itse mo 2020 le dilemo tse dintse di fetileng re ne re tlisitse borona re ne re etsa dilo ka borona lentswe le re go nne kwa ntle game ga lo kake la dira sepe kwa ntle ga morena jesu ga re na bophelo kwa ntle ga modimo re iphitlhela e le gore re tlilo go tlola a nna le wena re batle modimo wa rona a nna le wena re sianne tlholo e re na le modimo wa rona gobane le ntse le re kwa ntle ga gage ga re na go etsa sepe setlhare se le ga e ka ba dikala ya nna tsona setlhare se se teng ga di no go ungwa setlhare se tlamehile gore se eme dikala di tswe di kgone gore di ntshe maungo lentswe le re mo maphelong a rona dikgwetlho tse di ile ra tsamaya re nna le tsona ga e le rona re le ba bangwe ga re na go fenya empa ga re ka betsa modimo ra batla modimo modimo mo mathateng a rona modimo mo matsapeng a rona o tla ba le rona empa ga go ba bonolo leswae phutogo ya bafilipi e ile ya tsamaya e nyaka go tepelela le o losa focus gobane re rata dilo di etsagala ka tsela ya rona e seng ka tsela ya modimo ga go nna bonolo go batla fela gore o seke wa losa focus ga kgamalela tse di kwa pele lebelela legodimo o batle modimo e ka modimo a ka tlhogonolofatsa mantswe a a boletseng ka bonnyane le bofokodi wa kwale mo dipelong tsa rona ka enke ya lerato amen a re apele re lebogele mantswe modimo ya matla otlhe ntate wa morena wa rona jesu kreste o jehova ropha jehova nnisi modimo ya re fang tse ngata le tse rona re sa di kopang modimo ya re tlholelang papa ka lebitso le le maatla la mmolo ke jesu re ka bo re le mabitla re ka bo re sa phele o santse be o re file monyetla modimo re sa le mo lefatsheng re rute ke wena modimo re ya go hloka re kopa gore 2021 tsamaya le rona re batla sefatlhego sa gago o seke wa re tlogela re tsamaise 2021 ka gare go malwetse a mangata ka gare go tlhokego ya mesebetsi ka gare go tlhokego ya dijo re re tsamaya le rona ebe wena o re etsetsang tsela moo re sitwang teng modimo ebe wena o re phatsimisetsang sefatlhego sa gago moo re gaelwang teng ebe wena o re tlatsang ka maatla a gago modimo re ya go hloka re le kereke ya gago modimo re ya go hloka re le malapa a gago modimo re ya go hloka re le basebetsi mmogo kae le kae ko re sebetsang modimo re ya go hloka moya wa kagisano le baagisane ba rona re tsamaya le rona modimo e be wena o re tataisang o re thusa le mo ke ya rapela ke reka lebitso le le maatla la mmoloki jesu bana le mang le mang modimo ya amogela lentswe le a le kuka ka tumelo re modimo ya matla otlhe maatla a lentswe la gago le moya o galelela le le kgonang go phunyeletsa jwale ka tlhaka e magare babedi re re bakaolengwe bao re neng re rapela le bona bao ba leng mo moriting wa tebatso ke tshepa lentswe la gago ke dumela lentswe la gago ke lokolola maatla a moya o halalelang gore kae le kae mo ba leng teng ba utlwa lentswe le e a ba phele e be dibopiwa tse phelang tsa lentswe la gago moya o halalelang a e be ona o o ba rotloetsang a e be ona o o ba tsosolosang a e be ona o o ba kukang kae le kae mo ba leng teng gore ba go itse o le modimo o le modimo ya phelang ba seke ba swa ba sena modimo ba lositse focuse re tlhoka gore e be ditokololo tse phelang tsa kereke ya gago re tlhoka e be ditokololo tse phelang tse tshabetseng mo lebitsong la gago ba lebeletse bopelotlhomogi bo botswa mo go keresete jesu e leng mopholisi wa rona papa ya maatla otlhe ke rapelela tlhogo ya mang le mang modimo ya boifang modimo e tse ya le motsotso o modimo ke rapelela mang le mang modimo ya ileng wa bokgontsha go tshela selemo sa 2020 ra fitlha mo go 2021 moya wa bophelo o ntse o le teng modimo ke leboga bophelo ke leboga bophelo bo re fileng bona ba bonkgono ba rona ba bana ba rona modimo ya matla otlhe o ya halalela ga ona ya tshwanang le wena ba boloke re santse ne re tsena mo 2021 re thuse ke gona modimo rapelela le bana ba bannyane modimo ba ba sitang ke go itwanela re maatla a lentswe la gago a bonagale kopela tshireletso mo go bona bane ke bana ke masea ba iketsetsa ka go rata ga ba tlhokomele tse ngata tse e le gore modimo re tlamehile re di tlhokomelo empa ga seatla sa gago se ba tshireletso mo go bona ke na le tshepo ebile ke na le tumelo ya gore wena o lokile o ka re etsetsa yalo ga o sete ke sepe modimo maatla a gago a ile a bula mawatle maatla a gago modimo a ile a etsa mollo maatla a gago modimo a ile a tsosa le bafu maatla a gago diritsa di ile di a phela go kgana kae modimo gore ke o dumele gore le rona mo lefatsheng moo ka re etsetsa metlholo papa ya matla otlhe iponagatse a ke seke ka swabisa ke wena jwale ka mmoledi wa lentswe la gago re etsetse modimo ka mo dipelo tsa rona di dumelang ka teng le ka moo dipelo tsa rona di go rata le go go tshepa re etsetse go ya ka ditumelo tsa rona re kopa tsena tsotlhe modimo ya matlhotlhe re tshepa lebitso le le maatla la mmoloki le mopholosi e le jesu kreste amen tšhaba sa modimo ke tseye motsotso ona ke re mabadu a matlhe happy happy happy happy happy happy new year a nna le wena re tsene mo selemong sena re tsene re itlhalogana matshwao a otlhe a covid-19 a ba re fang ona gore lekubule ga le tlile e tla letla ga la bobedi mo maphelong a rona le tla le tshwere shaka e bogale le tlile go tseya maphelo a mangata ga re ka seke ra itlhokomela ga puso e re laela gore re apare di-face mask tsa rona a re etseng jalo ga puso e re tlhalosetsa ka di-social distance a re etseng jalo ga puso e bolela gore re tlhape matsogo a rona re sanitize a re etseng jalo le go ruta ba banyenyane ka moo re tlamegileng gore ga re le mo bathong ba bangata ko dishopong le kae re tlamehile re behave ka tsela e feng modimo wa kgotso a mpolokele lona ke a le rata mo le ka tswang le le teng a re tseneng mo selemong sa 2021 re itlhokometse empa re rapele thata thata thata re le mo magaeng a rona re seke ra fa sathane maatla a gore a tshameke ka maphelo a rona modimo ene e santse ne le modimo re seke ra latlha tshou mo go yena amen a re amogeleng tlhogonolofatso ya modimo mogau wa morena wa rona jesu kreste lerato la modimo ntate le kopano ya matshediso a moya o halalelang di bane le rona botlhe go fitlhelela go tla ga morena jesu